Ento bot wakany paco kit ma nongo iwinyo omera Wilfred owaco, Kampala akwanyo pien kare ducu weng tek inen piny tye ka pong area ma kilwongo ni clock tower ma cito Entebbe, bute man a cito Cambia, bute man a bino i Nacivubu. bino kwede i San Balukudembe market nongo pong wa i area me fire brigade dong ka icako lukone i mwaka elufu aryo ki apar wiye acel i mat ma kilwongo ni Jennifer Musisi en obedo ngat me acel mubedo executive director me Kampala City Township Authority, Imat owaco ni godi ma Kampala myero giyub, wang mupeleje ma Kampala myero giyub weki lakit aluka-ni odok piny. Adada ni ma an aloko ni gitimo gin eni-ni dok pe gitimo ada, dok pe gitimo ada. Ento ocakke dong kare enini wa i ceng aryo me cabit kabedoni tye ka lub dok tye ka pong. Pingo? Lawinyo radio amyero awac lok eni wek okonywa ma watye ka doko citi matino tino, citi matino tino wunge ni. Wabedo ki arua nino acel, wabedo ki gulu citi nino acel, lira ki curote gin dok mege obino dong gudonyo ki i cit gudonyo ki i jokon, wan dong wapo ni gingo gitye i citing rum, wabedo ki mabale, wabedo ki jinja ki citi mukene calo mabarara, meno obedo nino acel ento dok wan wabedo ki ngeny ni mukene obino ento kit bed kumeno meno kit adongo lobo woto kwede. Dong gin ma an awaco tutwalle komedi ni ka waneno gina Kampala, amito alok bene ogudo komwa kany. Me acel, tek inen kot ocwer kitunga kitunga, tek inen kot ocwer odura matek area me Kampala weng pong. Pong pingo? Me acel, gituku. ki wang mupeleje ma wang mupeleje ka ma myero pii omol kwede kibedo ka tuko kwede, kibedo ka onyo jami iye. Rom aroma niang ducu ka an awoto tyen an awoto ki tyen aye Rubota pien warra ni pe romo wot pi aruya giciba awoto acito i Ceroleno aa ki i Ceroleno awito acito i wi cuk ot yat. Ka ma an awaco ni aneno ki wanga pe amako video-ni, inongo dano onyo yugi ma gitero kwede gicungo i wang mubeleje. Cit inen gin cung kabej ma top eni-ni, gicungo i wang mubeleje. Cit i wi cuk oriat, gionyo jami maraco ma gilwoko kenyu. Man gin mudiyo Kampala matek dok tek. Namba aryo, wel dano omedde i Kampala me ada. Tekwor anga ma dek cito Kampala? Anga ma dek cito kabedo Kampala? Kampala welle omedde ki dek i kom wel ma tye ni. Dong ma wel omedde ki dek, ngo mutimme? Dano ocako a gucito gucako bedo. i ngom ma tye dago dago, gucito linge iye. Namba aryo, dano ocako tic ki kerogi me culo dago wek giyubbigi yo owok ki kenyu pien gitye ki kero. Namba adek, gicako keto faktori i area mubedo dago dago. Now, ka in dong ikero gine eni ni, te lokke ni kit ma pii mol kwede obibedo ayela. I ceng aryo lienini an acito i gang kwan ma adugu ma acito ku diko anongo i lung i layibi i kin layibi gi railway crossing ki round about ka ma gilwongo ni motorcar opongo abedo ki cawa ni myero amak video lienini ka aloko nongo atye ki evidence base jo ma lubo an i twitter tye jo ma lubo an i Facebook tye acwal lok gin oneno ci dong wiya twero gweng kwede. pa aneno pa dong wiya pe opo so ka dong in ineno gini eni ni tye ka timme i Kampala awaco ni wel dano omedde i Kampala awaco ni gimiyo cente me yubo wang mupeleje awaco ni uh, gicako keto factory i, i dago awaco ni gicako keto uh, odi i dago gicako keto gudi i dago weko med miti pa dano now Ento ni wee obed tye me gang kany, amito waco ni gini wee obed tye me gudo kany. Now, botwa kany, ka pud peya wadonyo kany, ko atitu areya ma dong kitunga, kitunga, kitunga, kitunga, nongo wango pele je ni tye ka pong, ene, ene, Lubici. Na kibubo challenge, cha, channel gitemo yubo ne, ento lukit kwo mene ma gionyo jami gubu gubu ni tye bene tut iye.

Giareya me gin me nam irembe ki man gin gang kal madit pa luceme ka kenyo ni weng ka ka ma waco ni weng tye cere mulago tye cere so pii ma a ki malo dugo piny pe ki yubo wang mupele je ne maber now yang dong watye ki hills abiro ma kilwongo ni kampala was built in between seven hills. Ento ki expanding hills nyo bino wa ibido wacel i buk macon ma kipwonyo wa kwede geography uh, jo mukene onongo gupwonyo lapwony an calo lapwony uh, watye ki Daktar James Lagoro tye pudi watye ki uh, dong mukene pe Okello Quinto tiyo dong peke gin waco ni Kampala kiyubo ngo i kin godo abiro now komedi nongo gilwongo ni avenues dong gimede tye wa ibido wacel Wan agurgi dong kiketo iye. Luciragi weng dong muyengagi dong kiketo iye. So ka in dong ineno komiti ma lokoni, teki kot dong cwer matek area me Kisubi pe onongo ni kwili, area me Katanga pe onongo ni kwili,

Watye ki Cebana ki Ziturun ma tye i yo macon me Nakivubo. Watye ki Jinja Road Roundabout. Watye ki Cambogo nyo Cambogo. Aryale eni ni kiri in ideg kiri myero pongo wadi kicik kicik kicik kicik kicik nyo pongo pii. Dong peko ma dano dino wek awot ki lawiny radio. Ka dong gin ongulo calo pe myero onguko wa, an atye i Mega, atye ka dok gang i area ka ma awaco ni myero giting an i pal gwok. Ma nongo dano tye ka tiyo cente me tingo an lapwony Sylvester i pal gwok, me tingo in Tekwo i pal gwok. Ineno? Nongo me tingo in ngo i pal gwoki. Eni ni, twon peko madit adada. Dano adi ma gurero gi kenywu? Dano adi ma cene gi pe ma gutamo ni lamego moni gi bugolo bugolo bugolo bii? Gi bugolo bii otamo ni en iwoto pien genne mo pe. Kara onyono ka marac. Pe ginongo lamego ni. Ineno? Lamego ni pe gimed nongo ne. Lamego ni pe gimed nongo ne. Kono ocito i Lake Victoria kono ocito kwe. Kite weng eno. Now, man amiyo macalo labol. dong wadug gang kany. Gang kany omyero wadoko citi, liyere odoko citi, arua odoko citi. Botwa kany, areya mene ma tye lamal ma ka kot ocwe ci pii mol dugo ko piny? Nen post office, nen areya me alobo, nen areya me cere leno, Nen areya me Main Market ma cito piny i kony paco nyo i Free Zone. Nen areya me Ochwem Memorial, areya me boma. Man amiyo macalo labol. Now, enini ka pi wan aneno maber, areya ma cito en yo gang pa Mao, gang pa Okello mwaka. Nino ca gilwongo acel aneno mupong kwili kwili kwili arel eni ni yo pa gin gin gin gin gin ojok mwaka eh, yo ma cito gang pa ladit ma okulu ma ingole eni ni ka pe wan waneno maber lego luloc gi lutela me gulu city wayubbe pe gin otewa calo ongok calo ngok gwok Kampala wel dano omwoco kumeni dano weng myero obin abedo gulu ka an acito nino ducu program tek kwo Ka awaco gin orema ni jal bino ogulu ka ewinyo radio mega ni gulu myero abin ya nongo acito calo agago gi nongo acito calo patongo gi nyo kalongo gi gulu myero abin ya myero an abin ka awinyo mega ento kama myero abin aye pe dano weng kome mito bino ka bedo gulu gulu is almost like a London ineno ma dano weng mito bino gulu now ka pe dong wa planning maber ngo ma obitime I ko nyango me Uganda ma peya acito agudo kom koti ikome I kunyago me Uganda, area me Amuria, area me Teso, nyo area me kabedo ma aye do, man area matek dok tek. Dong kombeddi ni i London i mwaka elfu aryo ki abiro, Central Europe opong ni kwili. Area me Czech opong ni kwili. Area me Germany opong ni kwili. Area me France opong ni kwili. Ineno? Area me Sweden opong ni kwili. Eni weng bino pien dano wele tye ka medde. Gia alokaloka piny tye ka bino. Dong botwa, wan acako nongo pig peko lieni mwaka elufu aryo ki abiro. ma ocako timme ma oturo dano ni bim nyo ni bwam mwaka elfu aryo ki abiro, en aye pong me acel ogudo i lego. I lego eni tye ka biya acara ma iromo cato wa yamo, dano wilo, iromo cato wa pii, dano wilo, iromo cato wa cupa papap, dano wilo. Iromo cato wa cogo dano awino mani boda point ma tye very very busy dok tye very lucrative dano weng tye kunu kaki weng me Uganda tye kunu wa me East Africa bene tye kenyu abedo ki gum me o iye ci abito kate dano weng tye kunu so area me Lego ene kubuwa ki Sudan ma tung kupoto kupiny. dong aryani ki tunga ki tunga pi tyen lok ni alokaloka piny tye, aryani tye ka dano can ma pe lare, dano tye ka rwenyo jamigi, dano tye ka balo catgi, dano tye ka balo kwogi, abedo ka lok pe awoto ki rikoda kit jami ma awoto kwede, abedo engaging laremo mo wek gin ka kot tye gibino gibedo i dye gudi wanga piny odok cen ci ngo. wa apiyo odok cen ka gidok i otgi. Jami ma dong gitenyo i ot dong pe dong iceno i nongo. Neno dong komedi i lok ma aloko ni, kwako areas me municipal ma tye calo Kitgum dong tye municipal, kwako area mukene ma dongo lobo tye ka bino iye, kwako area pa boti ma in itye winyo an ma ineno dano tye ka dak ma in ineno dano tye ka dak i dago. Loloc pud gitye ka migi kare gitye ka ngolo mucoro wigi pien gitye i dago Nge ni kit ma wel dano tye ka medde kwede, ayereni bene bedo ka medde. So pe amito alok mapol, amiyo labol botwa i Gulu Citi kany, amiyo ka muile, naka en watame Lucaina ma gubino-ni gucwiko areya me ngo? Me centenary bang ngo? An atamo Lucaina ojuko. Ento nen kero me pii ma a ki i alobo, nen kero me pii ma a ki i acoli in, nen kero me pii ma a ki i mega kany, gulu meno man kacel kony paco, nen kero me pii ma a ki i Saint Philip's Cathedral, nen kero me pii ma a ki i Saint Joseph's Cathedral, mol cito piny i mail iwoo. Atamo ni aloko mapol tutwal wek awiny ki bot dano pol. Apwoyo apwoyo tutwal awinyo radio in ma itye ka winyo wa i cawa man kakeko wa tye pyera weng wiya bit wanong yweyo ci wadugu wanong cing ki bot in